Без аның исемен, я булмаса әтисенең исемен, фамилиясын, ә инде кайбер вакытларда аның алган тоткан дәрәҗәсе белән мөрәҗәгать итәбез. Мәсәлән, хөрмәтле президент, я булмаса хөрмәтле укытучы, остаз һәм башкалар. Менә дин әһелләренең дә бар үзләренең дәрәҗәләре, исемнәре. Без бу исемнәрне кайчакта беләбез, а кайчакта белеп бетермибез. Һәм минем үземнән дә еш кына сораганнары бар. Ә хәзрәт нәрсәне аңлата? Имам кем ул, мулла кем ул? Шулай бит. Менә шулар турында әзрәк сөйләшеп китик әле. Иң беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, Алладан башлыйбыз, шулай бит. Кем ул Алла? Без аны беләбез инде. Аллаһы Тәгалә, Аллаһ Тәгалә, без аңа табынабыз, бөек кодрәтле безне барлыкка китерүче. Аллаһы Тәгалә безнең белән аралашыр өчен, сайлаган пәйгамбәрләрне. Аларны әйтәләр расүл йә булмаса нәби, гарәп телендә. Расүл, пәйгамбәр, бу Аллаһы Тәгаләдән хәбәр алып килүче кеше, шуңа күрә аны тәрҗемә итәбез илче, Аллаһның илчесе идеп. Димәк, ул Аллаһы Тәгаләдән безгә алып килгән ниндидер мәгълүматны һәм безгә аны җитештерә. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Нәби дә Аллаһы Тәгаләдән хәбәр алып килә, ул да Аллаһның илчесе. Әмма Расүлнең бар үзенең кануннары, шәригать кануннары белән килә ул, ә Нәби аңа кадәр булган пәйгамбәрнең кануннары белән яшәүче. Ә безнең өчен инде алар икесе дә пәйгамбәр дип атала. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Бар менә шушы Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең эшен дәвам итүче кешеләр, галимнәр. Галим ул, белемле кеше, гыйлем дигән сүздән алынган. Димәк, белемле кешене галим дибез. Шул ук сүздән алына, мәсәлән, мөгаллим дигән сүз дә, укытучы. Инде галимнәрнең дә дөньяда тоткан дәрәҗәләре төрле була. Кемдер бер өлкәдә, кемдер икенче өлкәдә эшли. Дини өлкәдә эшләгән галимнәрне әйтәләр, мәсәлән, имам дип. Имам ул инде әйдәп баручы, алда торучы, димәк, үзенә ияртүче, шундыйрак мәгънәдә килә. Имам дип әйтәбез мәчеттә эшләгән хәзрәткә. Бу аның тоткан дәрәҗәсе, аның алган урыны, эшләгән эше имам дип атала. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, имам дип әйтәләр. Ил белән, йә булмаса, нәрсә беләндер идарә иткән кешене дә. Бар шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, мулла дигән төшенчә. Мулла дигән сүз, ул гарәп сүзе түгел, ул фарсы сүзе. Фарсы теленнән тәрҗемә ителә гыйлемле кеше дип, ягъни белемле кеше дип. Бар шулай ук төшенчә, мәсәлән, хәзрәт. Хәзрәт ул, кешенең дәрәҗәсе түгел, ул аңа мөрәҗәгать. Мәсәлән, кемгәдер мөрәҗәгать итсәң, мәсәлән, Мәхмүд хәзрәт, йә булмаса анда Ибраһим хәзрәт, шулай-шулай дип мөрәҗәгать итәсең. Әмма кем булып эшли дисәң, хәзрәт булып эшли дип әйтү дөрес түгел. Чөнки хәзрәт ул әфәнде, господин дигән мәгънәләргә ия. Әфәнде булып эшли дип әйтмибез бит инде. Шуңа күрә әйтәбез, имам булып эшли, мулла булып эшли, дибез. Менә шундый төшенчәләр бар, мөхтәрәм кардәшләр. Бар төшенчәләр остаз дигән, бу укытучы дип тәрҗемә ителә. Бар төшенчәләр остазбикә, хатын-кыз укытучысы. Бар төшенчә абыстай. Гадәттә бу мулланың хатыны, я булмаса, менә мулла эшләгән эшне хатын-кызлар арасында эшләүче кешене абыстай дип әйтәләр. Менә шуның кебек сүзләр, мөхтәрәм кардәшләр, бездә еш очрый. Һәм шуңа күрә дә бу сүзләрнең мәгънәләрен инде белеп торсак, үзебезгә файдалы булыр иде һәм дин әһелләре белән аралашкан вакытта да җиңел булыр иде. Вәссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.